Koro adwa chako twak. Wadwa ng'iye wach mar deruok kata jochiende mege deruok. Jaduong' Bolo kapok wachako twak, Nyikwa Ramogi Ajwang' diler nigi ni to deruok ni en ang'o e kit Ramogi Ajwang' king'iye gi Angoch Tiang'. Ing'eyo Angoch Tiang'? Angoch Tiang' ang'eyo. Nyikwa Angolo ming'iyo gimoro mos adimba Eh, mifuone mak ong'e ne fuone. Yeah. Bas nyikwa Ramogi Ajwang' ang'e ni oganda matindo Mamoko bende odak e bombe, samoro onyalo kia tie wach mar deruok. Deruok ni kafuone gi dholuo en thuolo ma chuny marach donjo godo kuom ng'ato. Todhi mochwe oketh ngimane oko, mokaw ngimane madak ne piny kaendi bed maonge kotimo ka en emohero kende owuon. Ng'ato kawo ngimane moketh ngimane mobed jalo maonge motho to en ne motimo mano owuon ne kende en owuon mano e tie derruok mak mana ng'e ni samoro bende joluo winjo ka ji wacho ni ng'ane to chal ka ng'ama dere oyo mano to ok derruok mano to dobed mana ka tim moro ma ng'ato timo mochalo kata ng'ano Kuom ranyisi, ma dwaro ni mondo odhi omak nyathi kwach odhi godo, to miny kwach samoro ni machiegni. Mano to ichalo ng'ama deri. Mano opogore kod derruok. Derruok en kaka wache ni in jalo makawo ngimane oketho monegre kende owuon gi yo moro amora manyalo golo ngimane oko. Erokamano jaduong' Bolo. Koro moga jwang'e njo kama jaduong' Bolo tuomo. Nyakwata ok ogot. Kapok wachako twak deruok ni in in ijuoki juogi ma magi nene ni dobed ang'o? Ee, wuod nyaka bilo.
E, mokwongo nyaka nyis nyikwa Ramogi Ajwang' ni deruok ne nitie e kit Ramogi Ajwang'. Koro eka kaka deruok ne nitie e kit Ramogi Ajwang', koro nitie gik mane kelo deruok. E, deruok Ne timore e kit Ramogi Ajwang' kaluwore kod gimoro mochwanyo chuny ng'ato. Gima ochwanyo chuny ng'ato ne ginyalo bedo gik makelo wich kuot ma jorachar luongo ni embarrassment. Inyalo yudo ka seche moko in ng'at moluor ma jatelo, To ng'ato nyalo bedo ni en wuodi kata nyari ma nyise luongo osiepe mosegolo pesa no odhi idho ndege odhi somo oko. Koro kaka ing'ama oluor ji ogeni kabisa ni ibiro kow nyathini no e pap ndege chieng' ngeso, chieng' ngesa. E, Chieng' ngeso ma koro ndege wuok. To nyathino odhi omadho kong'o mochwe ma kochopo e airport to nyo osetim booking ma ndege oyombe. Mano nyalo miyo janyuol ne wich kuot ma pok odwaro yudi kendo nyalo mako tol bodere. Kendo nitie ji mosetimo kamano. Mago gin achiel mag ranyisi mag gik manyalo kelo de- derruok. Kata mana jaduong' monwang'o ni dhok odonjo koa e kwath. Ka koro ong'iyo dhok kaka donjo to itueyogi e dipo to onwang'o ni dhok ma ruedhi mag pur adek onge to kopenjo jalo moa kwath to wachone ni rakula ema obiro mokawo dhok e pap to a gin kod ng'ato obiro nyiewo dhok ma waneno ka kwano ne pesa motue dhok go tol mo dhok odhi dhok mag pur to rakulano en wuode maduong' wuod jaduong' maduong' ema nobiro momako dhiang' e pap e lek kuma dhok kwaye mano nyalo miyo jaduong' dog bobedi abilane moling' mondi ka kiny piny oru to oneno ka dhok pok oduogo rakula be koro ok one ka donjo e dala ka pod olal ndalo mar ariyo to rakula odonjo komer koro ka piny Obedo gotieno to ka piny dhi ru tinwang'o ka jaduong' oliere e abila mare en osetho. Gik ma ok more ma yawuote timo e dala nyalo kelo deruok. Erokamano nyakwata Okogot. Kwaromoga jo Angeno ndoka ma nyakwata Okogot kelo. Jaduong' Bolo Ae ilero nyikwa Ramogi gima daher ok en kendo nyikwa Ramogi owinjo. Nyakwar Tao be awinjo ka kelo gigo makelo mamiyo ng'ato dere. To nitie kama ma anya- apogra kode matin. Nikech gik mawinjo kokwanogo gisega ti- gitimrega ni ji to jomoko ok dere. Gik mowinjo okwanogo gisetimre ni ji mathoth to jomoko ok dere. Koro adwa ni ilere nyikwa Ramogi Ajwang' ni Deruok ni gik ma nyakwar ta okelo ne ma miyo ng'ato dere kose nitie gimoro ma miyo ng'ato dere nikech eh, gik ma mi- joma dere ga gi kiwinjo gik ma omiyo dere to iyudo ka gigo be timre ga kuom jomoko to jomoko to ok dere. Mm, nyikwa Ramogi Ajwang' ta ok ogot ni mana kare. Mak mana ka ng'ato pok odere, Mm. nitiere gima iluongo ni gombo Gombo. eh, kata tol. Mm. Mm? Nitiere mawuok koa e anyuola mar ng'ato e, kowuok anyuola ka anyuola makelo chandruok ma kamago eko maka gimoro ochwanyi kata mana mathin to gombo machon chande ema chier ema mile wang'i kata ing'iyo ni koro yadhe minyalo konye godo en mana derruok nikech kuom ranyisi ji osekotuore to inyalo yudo ka ng'ato tuo ma midekre orome hmm? ka midekre oserome to otuore modhi mo okadhi otho mana kende owuon to ng'at machielo to onyalo tuore to ka tuo rome to gima onene wang'e oneno mana ni mondo mi koro tim ang'owa odere kende en owuon Hmm? mano kelo derruok ha? ma bende pinje ma ji olonyie to koro ikoni have mercy on me mm. macha to koro laktar miwuoyo godo to nyalo kawo ngimani mm. e pinje ma, ma ji olonye mm. kenya ka to mano pok ochopie mm. gigo ma bende miyo ng'ato nyalo dere mm. en ka koro enwang'o chandruok moro mm? Mm. malich ma kaka itimo onge kata samoro luoro ema omaki Mm. ni kama koro gino chopo kendo nyono koda kaendi ni ato koro ok an anymore ah? kaeto ng'ato chwe kawo ngimane mago ne kelo derruok ah? gi kuom ranyisi idhi iyudo lal malach Mm? minwang'o ni ma to koro ok anyal dak e piny kaendi Kodi kadie mos kuom ng'adi to ang'e ni samoro achwanyo nyakwara moga jwang' ma luwi ma dwa winji to sama owacho nonyalo lal. Erokamano.
Iwacho ni lal ma pek nyalo miyo ng'ato dere Lal malach.
malach. Hmm. To nitie jomoko ma lal ng'ato mare to nitie mana lachie moloyo ma, ma, mar ng'ama dere ni. En to ang'o momiyo ok odere? Ng'ama lal mare ne lachie. Wakaw kite ranyisi lalno. Ode ng'ato wang' mogero kata mokawe milion ang'wen to nokawo loan. Koro kaka obro chulo tame. To ng'ama chielo be nitie ma gino timre, tiyudo ka ng'ama chielo to ok dere. Gima miyo ng'at machielo ni ok bi dere, nikech igombo kata tol mowuok kuom anyuola mag joka kwere kande, onge kuome. Nikech ka ng'ato tho, to ng'ano ringre modhiyo, chunye to dong' yweyo ayweya. Mm. To kowuok e anyuondi, to chunye manodhi manomiyo ka otol odere kata nomiyo nyumore na chande chande cha pod nitiere pod kwayo dak kodu kar kaendi omiyo ka gimoro otimore makoro chalo lal kata sara maduong' ahinya ma kiond kogoyi to koro deruok ne gima ineno kata ochwo deru owuok awuoka to jal machielo tiyudo ni gund gi kama ne giaye onge ng'at moseko kata mana wacho wach ma deruok no kuome koro onge jachien onge onge juogi madhi dhire mondo omi okaw mana tol ma ema kelo pogruok kuom ji ariyogo eko Erokamano jaduong' Bolo. Kwara moga jwang' geno kiwinjo kuma jaduong' Bolo luwo. Awinjo ka koro olero gino kendo odwoko i- i- i- i yo makare. Ni kare gimomiyo jomoko dere nikech kata i odi kanyo bende iyi wanga to pok ideri. To Ng'ato to nitie ma iye wang' to odhi odere. Wayudo ni anjo ka jaduong' bolo kele ne en e gunda ma joka kwar. Kwata inyalo siro kanyo kose ok isire? Um, Kaka jaduong' bolo kele, asiro ni mano en kare nikech mago gin achiel kuom gik ma miyo ng'ato nyalo dere e wach mar gund gi ng'ato. To kendo achaka wacho niya, Ok owinjore mano ema obed gima nyalo miyo ng'ato dere. Nikech e mondo mi owach ni gundu ji dere gayo. Nitie ng'at ma nosedere kanyo. To ng'ano en kapok nodere kara gunde ne en mane. Tiende ni ne- nogundgi ne ok ne ma deruok, to ka en nodere To koro oduogo obedo jachien ma jogi luwo derruok ma mare. Kuom mano gimiluongo ni derruok, kaka nasewacho ni gik ma chwanyo chuny. Ka chunyi ochwanyore, to mano kende nyalo miyo ideri. Ka ok ideri, to mano in achiel kuom jogo man gi chuny motegno. Kuom mano gima mono ng'ato derruok en mana gima iluongo ni culture e kido to kod tim ma koro ji yudo kodo yor dak moriere ma puonj wuokie puonj mong'ith ma jiwo chuny ma ka ng'ato chandruok onwang'e to pod onwang'o ka en gi chuny mosepuonj mojing' manyalo siko kod chandruok modonjo cha. To ng'at modonjo modongo kod chuny mang'aw ma ok opuonj motegno, en ye ng'at ma ka ne otuone kata mana gimoro kodwaro, to en mano kendo oselieri tol. Ka chiege owuok moweye to nyocha aka gikendre to dhako oringo dok thurgi to en kata dhako mapok otero kata dok thurgi en koro oneno ni piny orumo nikech oonge kod chuny motegno manyalo miyo ong'ad rieko kata openj jomamoko ni wach ni koro obet nade To iwacho na ah, ka ne owuok to wan wan yuoche wawuog auga wadh wan winj gima onimi onindo ringo. To ng'at ma ok odongo gi chuny gi puonj makare to derruok mare yot. Yemo miyo derruok ma sani ng'eny. Ok ong'eng ni mano ogund gi ng'ato. To ong'eng kaluwre kod chuny ma o- ng'at ma odongo ma onge kod puonj mojing ma miyo wiye bedo wich ma nyalo mako gima inyalo tim. Koro gund ng'atono en ng'ato dere kaluwre gi ng'ama nosedere e la- e laindgino to kane pok ng'ano odere tiende ni ng'at ma ne koro kwongo dere ni nodere ka nitie gima chuny ma ok en go motegno mar, mar ng'eyo kaka odak kod ngima ma mare to no mare en obende sama en kanyo to gundgi ne pok ji odere to en mokwongo dere ni Tiende ni gundgi no ne onge ne en gatie ji to jogo ok ne joderruok to en temo kwongo dere e gundgi omiyo wach ma gund kende ok yema mi ng'ato dere nyakwatawo
derruok ni ok kigunda ng'ato nyalo chier kata ikwaro mar ang'wen mano ema yiegago kodi niya ji nochak nyuol e pinyni higni mage ka wan wakia to gundni gigo ne pod ng'ato ok odere to koro bang'e ng'ato oduogo dere kanyo gini koro oduogo keto ni bang' ng'ano to koro ji de- ohero ga dere ka Erokamano. nikech koro gu- eh, muya ma derruok koro osedonjo ang'o e gunda mane onge ga derruok to muya no odonjo nadi mano e gima atemoga wacho ni kaluwre kod dongo ma ng'ato dongogo ma onge kod puonj mong'ith mamiyo obedo gi mijing'o Ee.
Ero kama nyakwar tao kugot. Sikwara moga jwang'a geno nwinjo kama nyakwar tao kelo. Watemo ga fuono wach mar dairuok ni. Winjo ga nyakwar tao kelo gi jaduong' bolo. Jaduong' bolo gimoro imulo kama iluongo ni gombo. Matiende ni i, i piny Ramoga Jwang'ka nitie kodhi. Wan gi kodhi makuo Wan gi kodhi mar chode miwacho acha ni chodeno to en ga mar joka. Ing'e ni ji duto ok chod. Nitie ng'ato ma en koneno ka ng'ato chodo to rachne kabisa kendo wacho ni to ng'ama duong'no timre nadi. Nitie jakuo ma en ka ng'ato kwalo to rachne ji kabisa to nitie jaoro. Koro iyudo ka i oganda Luo ka nitie dhoudi mopogore opogore kendo Jomago wayudo madho njaga.
mago madho njaga Mm.
kendo wayudo ni gigi ema ne mi idwaro jayo kata jagam ka ng'ato dwaro loso keny. O, gi- Gik makwanogi, deruokni to ok en k- achiel kuom kodhi mokiyo oganda luo mong'eyo ang'ano ni kodhi to en ga jaga ku- kodhi. Kosenena ka nyakwata okele, ne en luwore gi chuny ng'ato mayot. Ok obed
ok obed kothi ni ma koth joka ng'ane eh. to gima timore kuome mm. ma luongo ni gombo chande mm. gombo ni koro opogore kod remo mm. remo ni jin gi dho kisungu eh? to en gima timore en obiro gi teko ma jachien juogi marach eh? omiyo gima koro wang' nomiyo obedi laini kata anyuola mar joka ng'ane ni sama nyo ng'ane odere cha nyo tim nango be nitie kaka nyo lose mm. nikech e nyikwa ramoga jwang jaluo machon nong'e ni derruok rach mm. kendo derruok nendo no mm. en gima kwero mokonego timre e ngima mar dhano mm. to kata mana sirkal bende odage ni derruok rach mm. kendo ok owinjore timre e ngima mar dhano mm. omiyo ne oketi structure maber ah, mm. mm. ni ka ng'ato tho ni ng'ato dere mm. jaluo ne timo nang'o mondo mi gima kama kik lu ji mm. Hmm? ema koro yudo ni kuom rang'isi hmm. ni ka noyud ka ng'ato dere noliere e tol hmm. to ne ikawo kede to ichwade godo kata ok gonye ing'ade ang'ada lwar piny ne riemba nikech otimo tim wich kuot otimo tim morem otimo tim ofuwo tim achaya koseko tim kamano endo to ne gikawo nyaka thuolo makende ni kata ka nodere yath to yadhni ibiro golo makuny ma ndache bed ma onge molal nono makare chalre nono ma kata mana lerne moro amora ok bedi ya magi ka notim to ne dhi tieko kwir yamo marach mar deruokno kato koro ok obedi anyuond jogo eko ne yudo kata ka samoro ng'ato dhi to dere e pi nikech deruok nopogore opogore kata mana ni gipogore gipogore ok ni tolno kende ma ng'ato nyalo kawo godo ngimane ng'ato nyalo kata mana dhi e barabara ng'ato nyalo kata mana dhi e pi ng'ato kata nyalo chikore e wi ot malo en bende notamo nyikwara magajuang kaka timo malong'o nikech ok ing'eyo mikoni to jali yendi mare ni en accident a, to koso jalo dere e omiyo ni nwang'o ni koro jal ma kamano endo mm. ne ng'ano nothe opi kende ni en koro ne ok chwade mm. nikech ikia e kata pie mano ywaye mm. to ok odere hmm? koro inwang'o mana kaka ilose ibedo kode to kotim sape nyasi nono maber to koro gino ok bed e anywolagi ma momiyo en ok obedi ni kaka chode chode nyalo bedo anywola jomoko nikech en oringe remo Jaduong' Bolo, kapok abiro nyakwatawo, aneno ka kori kelo wach ma deruok ni yo makare. To wang'iye kori ang'wen madongo e piny Luo. Wayudo ka achiel maduong' e piny Luo mwawinjo ni ng'ane odere gi tol e yath kata e ot. Mar ariyo, ng'ato ling're e nam. Mar adek, en madho sum. kata wang'ruok e ot be nitie to moko to koro nitie matindo tindo to mage madongo kendo aneno ka kanyo ifuono ni nyikwa Ramogi maber ahinya. Nyakwa Tau Kugot ka ng'ato okwanyo ng'ama odere awinjo ka jaduong' bolo kelo kanyo ka ng'ato okwanyo ng'ama odere owuotho awuotho bende samoro owacho kata nano odonji e bungu moro oneno mapera modhi pono to kochopo kanyo oyudo ka ng'ato odier e tol Ang'o ma nitimo e kit Ramogi Ajwang'? Wuod nya wuod nya kabilo mano ne ne eh, ng'ano go, goyo dhok Mm. eh, ne oyudo ng'at modere kopo ne en ng'at mokia to mar kodonje bungu to oyudo ng'ato kodere ing'e ni nyano ka ng'ato nowuotho bo en ng'ama oa piny moro to biro dere e gweng'u kata en ng'at ma, ma jagweng' to mak mana ni Ipenjo nang'o mitimo? Eh, eh, ogoyo dhok. Nyakwera moga jwang' moro gino chiemo nyalo timre ne. Eh, ogoyo dhok to ji biro. Mm. Eh, kose ng'e ni en ng'ane emodere ka. Mm. Eh, to mana kaka owach ni ichwade go boke. Mm. Eh, tiwito boke no kanyo. Mm. To ng'amo kwanye no oko akoro. Mm. Orito nyaka koro joma biro timiye eh, pala kata giming'ado kod otol cha e to ng'ano lwar piny koselwar piny tong'no igonye ng'ute to ng'ama odere ok eh, kata ka en jagweng' kanyo to ok iyike e dala en ng'ama iyiko oko mar dala ma ka ber to iyike mana e tie yath kama nindo dereno kendo yadhno ikunyo Ma en yath ma kosekunye koro igole kanyo ok ochak obedie kendo. Yadhno nitie weche mag eh, Ramogi Ajwang' ma koro idhi los kodo derruok mar nyieno ero. Kaeto jodalano eh, b- gibiro miyo ng'at ma nokwanyo ng'ama odereni eh, ibiro miye diel eh, moa kodo odhi kodo dalane. E, to kata tol noero onego bed ni miye tol ma ng'ani nodere gono to ji jolare ga nikech en nitie weche ajwang' kar kanyo e ng'at ma kamano chalo kod ng'ama be otho i pi e kikwanyo ng'ama otho i pi tol mogole go i pi kiywaye cha onego bed ni imiyigo in ng'at ma nokwanye to sama ikwanye no idak kanyo e dho e dho wath kanyo kisego dhok to ji biro konyi budhe mondo mi otiek wechene bo bende iyike gamna oko e dho pi e ng'at motho motho e pi be ne ok terga dala ok kata nodere e pi kanyo samoro pigno nokwanye akwanya to ok gole matere dala en obe ni iyike mana e dho pi koro ng'ama okwanye no ne bet mana kanyo nyaka chop iyike e, ma kwan ndalo moko mag ywe lielgo kaeto jodalagi Gimiyo mana nyieno eh, chiaye mm. mondo chien eh, nyieno odog kod othurgi mm. then eh, gima omiyeno odhi odhi pidho mm. kendo odhi nyuol ahinya mano koro en chiaye ma, ma, mar pith manyalo nyuol kabisa mm.
eh erokamano nyakwata nkwara mboga jo angeno nuwinjo kanyo matut taneno ka jodil juogi mine osedonjo kan kanyo nyaka wawe dilie juogi ken mine manyalo dile kose oganga joginda Eh, mano mine moko ma marang'ala kande ing'e nitie wer moro ma ka ka koro weche ma owegi gin me- weche mag derruok mag tho koro m- kama giweroga SM Otieno cha SM ing'eni Ah, nyalo ber kod kar mano SM Otieno no to ento koro ng'ama notho atha thoni aparo ni mo- mon gi moseyudo mon go gi an gi dili juogi to giwerie dichuo maber Ng'eni ng'eni kama masira nitie nyaka koro werie wende moko mag mor. Ing'en kacha giweroga nyaka oh, mayamba kweyago gin jobilo gikiro binde Eh, kuma ba. ng'ato dere no ok ing'e nobilo mekoro idwaro idilo gi Ah, nikoro mo ka jwang.
Aneno ka penjo mon tie machandu. Nga mokwanyo nga mo othon. Wasewinjo ka nyakwata gi jaduong' olere gima onego tim. Ka ibudho ka aneno ka jomoko wacho ni mano en tich matek. Ka kwanyo ng'ani ba budho ka. Be anyalo kawo bin ode? Mano kwa duogo wuoye bang'e bang' dilo juogi. Ero uru kamano.
Be anyalo kawo min min ode?
Machiegni uru kendo nyikwa Ramogi chenro mar abila kama kinde duto wasebet kwapuonjre Luo kite gi timbegi Wang'i koda kwero machon dak oganda masani, ageno ni mon godilo juogi maber. Ka wadhi nyime kod twak mar deruok, kendo wasefuono weche deruok matut. Ka waneno ni wadilo juogi kaka wasebet kwanyisou, ni juogi sirikal yore. Kok odile, to kata weche deruok nyalo mana medre e piny Ramogi Ajwang'. To koro wadile ang'e ni biro dwoko kata weche mege deruok piny. Jaduong' Bolo, Nitie penjo moro ma ma wa- awe ni kwa Ramogi nwa bopenji. Kwa Ramogi ng'en gin joma ohero yuma. Samoro nitie nya kwa Ramogi Ajwang' moro ma en ema nokwanyo ng'ama odere no. Kendo gik muwacho go te osetimo. Bet idho pi koyo chame ng'en ng'ama odere be samoro dwaro tek. Tieko wige ariyo kapok oyude. Koyo chame ochame to koro Miyo ma jaode odere ni bende koro giwuotho go idho pi ka koro bende lombo wang'e. Samoro nitie nyakwar moko ajong' ma wacho ni tijno tek. Katiye batieke, be digimiya jaode ni koro bed yuora? O nyikwa Ramogi Ajwang', kawo dhako ka chwore otho ok en tuk lowo. Be gima okeli oyuma. Idwaro jalo mobidhore kendo motegno. manyalo dhi chung' ne oganda chande e lo jomadongo ma kisungu luongo ni the council of elders omiyo ok dhiye gi dhano adhana ni koro an ema nwang'o nyalo kia ne ma ma otimore kuom aa mano to ng'at madwa terore kod dhakono eh, madwa chodore kod dhakono ni yudo chwore kanyo nikech in ema inwang' ka koro rodere mano ok oromo mondo mi idhi kawe nitere mak mana kapok okawo dhako kitero ting'eyo ni to jal madwa tere ni Ma bende yuore. To ka en yuore, be en yuore ma jakore? To ka en yuore ma jakore, a, bende nitiere gino modhi medo e odno endo? Mm? Rito odno e yo makare kendo mobidhore kaka embo orito ode cha. Mm? Kokadho penj machalo kamago eko, eka inyalo qualify mondo midhi donje od jalo mosekowewa. to ok idhi adhiya ni nwang'o thuolo kata ibed mana yuore ma jakore ok ibi abiya the council of elders ok nyal yie kodi Erokamano jaduong' Bolo. Koro amoga jwang' in jaduong' Bolo dwoko kanyo. Ma kapo ni iwacho ga ni in koyo chami tie nam matek ki- kimanyo ominu no. Koro kar kowi gi diel kata rombo. Nyano bendo ne jaduong' Bolo lero kanyo maler ahinya. Akwata ok ugot chal ma juogi ne gwach ka. Kosemiyi adwaro ni mondo penjo. ni- ing'e ni sa- penjono Mm. aparo ni ka nyekwa Ramogi Ajwang' neno ni mondo owachie gimoro e wach mar mikelo mag dhako mikawo nikech eh, ng'ato okonyo ochandre e dho nam Eh. ka dier anyuola go oneno ni ah, Eh, wechego onego bed ni penjono chiegni nyikwa Ramogi Ajwang' ochiegni kod penjo moro Ni ng'at modere ei picha odere nikech nyako ni nyi tame kendo. Koro odere ka en gi nyako ma gin go e bathe to odere nikech e nyako. Bende nyako no nyalo dok thuri. Mano e gima aparo ni onego wanyis nyikwa Ramogi Ajwang' kaka itimo. Ka ng'ato iwacho ni nyako ng'ato dere kuom nyako to nyakono ok owinjre mondo odog thurgi nikech eh, tipo marach dhi luwe onego obed oyik ng'ani nikech e ng'ani sama onyopogo otero dhok thurgi koro ng'ani oyiko ni mani osiepne to dere nikech en kose yik ng'ani To en kaka nyo en ng'at mapok nyo onyuom dhok, matiende ni nyo pod en nyako mitimogo osiep. En onge kwer moro ni rito ni pod oywago ng'ani. Owinjore jogo manie anyuola mar ng'ama odere, wuoyi ma manitiere, okaw nyakono mana gi sano bang' yik. mondo koro obed dhako obi onyuol ng'ato to ichako ng'at ma nyodere nikech en no koro obro dak e dalano maber kendo bende kare bro dongre mana kaka kare nyalo dongre ka ne ng'acha ngima ok otho mano e kaka Ramogi Ajwang' noketo ni mondo otime nikech e ng'ama koro ogak ma ng'ato odere kuome ok onyal wacho ni en kendo odhi tedi piny moro tipono bro luwe kuro Erokamano nyakwata. Nyikwa Ramoga Jwang' ageno ni winjo kama kendo juogo ochako medo. Jaduong' Bolo, sani deruok ng'eny piny Ramoga Jwang'. Jomoko kaka wawacho, jomoko dere kawo lumna yor mako tol. Jomoko be neno ni odhi oling're mana e nam. Jomoko be neno ni olorre mana e ot gi nyithinde, owang're. To kit deruok makwanogi te, Chik Ramogi Ajwang' oyie ni ng'ama odere ni bende jomoko jodongo goga kom piny tiend yath moro kata e tie achiel kichano chenro ma ike kaka ibiro yang'o, ji biro chiemo. E kit luo ng'ama odere ni onego bed ni ike nadi? O, nyikwa Ramogi Ajwang', kaka ne waseko wacho, deruok ng'eny. Mak mana nitie mabedo matek matamo ji Mm. kaka tim nikech pok ibedo gadieri mm. in to jali odere to koso jali to ng'ate omiyo sum mm. to jali stop ibu muche e ota mm. to koso jali owang'o i e ota mm. e, magi bedo matek mondo fweny manwang' ni jali endi mm. odere mm. kata gima otimore jali ni ng'ate motimo mm. kata maendi to otimore kuom ajali mm. mm. to ka gino mofweny kendo monwang' mosingi mm. Ni ma a to ng'ane odere. Mano ng'at ma koro ok los nyasine. Nikech ng'ano osekuno ji, ng'ano oringo ji, ng'ano odagi ji, ng'ani ok oyie dak kod ji. Ng'ani bende tipo marach mokawe odhi kode ni en ni biro duogo kendo biro chando ji. Ng'ani koro onge osiep miloso godo. ma ng'ani koro nyikwa Ramogi machon mane mariek ma kinde chande ema koro loso kaka tipo ma kamane geng'o Mm. koro kata kidhi ike tikawe akawa tidhi kode tiike aika mar ni tieko th- ikawo thuolo makende ni dhano ok we wi lowo dhano nyaka kow madhi iki to bedo ni ne nyikwa Ramogi bedo kanyo loso pati loso nyasi ma wang'e yeng'ie ma bende pod okane ni wabiro kowe bang' ndalo adek a mano to ne onge nyikwa ramogi ajwang' nodagi to masani kaka ji time bende didwang' ni samoro kare dheyo kendo loso gi e yo machalo kamano no wiro gi matimne gi nyasi machalo kamano no ema nyalo miyo kata rumbi marach bende ringe piny luo kaendi momiyo kit tho ma kamago eko bedo mang'eny maloyo kaka ne gintie kinde machon Erokamano jaduong' Bolo. Kwa Ramogi Ajwang' ageno winjo kama jaduong' Bolo lerono. Kwa Tau Kugot samoro nitie nya kwa Ramogi Ajwang' ma didwar ng'eyo ni ng'ato nitie modhi bodere e pi. To owacho awacha ni odhi dere e pi samoro be ji olawe to ka ji chiegni chopo kanyo to toling're e pi. To manye ma koyude. Ng'ama odhi dere e pi momany ma koyude ni to Ramogi Ajwang' ne timo ang'o? E od Nyakabilo penjono isepenjago to we mondo Aduoke ubende to amedo moro ma ne wawegi chien. Eh, ni gik moko ma miyo jo- ji derega. Eh, Ing'e ni Ramogi Ajwang' ema keloga wechegi ka moko nodong' chien to ochako okelogi. Nitie joma iloko na ndagla eh, ma ng'ato honi kod derruok to gundu ne onge derruok. Eh, Olokoni ndagla koro idhi ideri Eh, mondo mi koro karu obed kama bro ga siko nikech jachien koro osedonje koro ji bro ga dere kanyo hmm. mago gin achiel kuom gik ma bende jomoko osedere to gundni gi ne onge ga dero eh, koro penjo mipenjo mar ng'ato odhi olwari pi to omanye to ok oyude hmm. eh, ng'at ma ok oyud wuod nyaka bilo to ng'eyo to noseng'e nolwari pi hmm. ing'eni kata nyang' giri nyalo chame kuro gik man e pigo kata ng'ielnogo nyalo nwang'e e pi kuro nikech ng'ielno bende dak e pi mol i pi kanyo Eh, bo- bomuonye koro Neno kibuogo joma dwa dhi dere. eh, koro
koro mago gik ma koseyudi to dhano oseng'e ni dhano osetho ee oselwar i pi ng'ane osetho mano nyaka los mana nyasi mare nikech e dhano to nyaka timne gik moko nitiere kata en ang'a modere nitiere gik moko ma nyaka tim mag liswa matin kanyo eka kibro kete weche mag uh, bilo bilo ma koro igale kodo to mak mana ni obende ndalone nyaka kwan mana doywe liende To odonge mago gin nyasi. Neno nyasi. Eh, nikech e nyikwa Ramoga jwang'iyeno sama koyo ng'ich gotieno to koro gioyo magenga. Eh. Gi- gi- Ne gikelo wach moro no gweno mar magenga. Koro gwenono mago donge gin nyasi. E koro bende ibro mana keto kitundu manyiso ni dhano nyo chunye osewewa. Chal kaka ng'at ma kata ondiek ochamo ma ok onwang' dende i i bungu. Chal ng'at ma nodhi e lweny kaka lwenje machon ok ne nitie mane ji odhiye mag bita mokwongo gi bi- bita mar ariyo e bune ne gi tho boko ne dendgi ne notim ranyisi mag tho mag ma maggi e ng'ato kotho piny moro mabor kata piny mag Tanganyika piny ne ji tho nyaka piny mar Mombasa to ne onge kaka idwoko ng'ato dala to ng'ato ne wuok dala to dhi dhi kuro to oduogo kata gi law law ng'ano ema onwang'o gimoro amora kata kofia ng'ano manyiso ni mae gir ng'ane mayudo mabirogo mm. to ae itimo nyasi mar ranyisi mar tho ma mare nyakwata ok ugot kar nyasi kanyo inyalo lero nyikwa ramogi nikech awinjo kiwacho ni ng'ama odere iike mana kanyo kodere e dho nam to kuma oyude ni mi ikawe tiike koro nyasi ni inyalo tim atima kuma oyude ni Ee, mano e kama itime nyasi ma mare nikech e kanyo ema oketie dende ma ji oneno ni ka mwa yike ng'ato. To tinde waneno ka nyikwa Ramogi ng'ama odere oyud kodere e yath, odere e nam, iting'e idwoke e dala. Mae nyalo bet nitie rach. E moserocho nyikwa Ramogi yore mathoth. Ing'e ni chi- nyikwa Ramogi kaka nowe chike mag Ramogi ne gidonjo e chike ma gikia kuma noaye. Koro girochre kodo. Ema inwang'ogo weche mihero wacho ka ni ng'ato dende muoch tap tap to dak bende ok ng'ato nyal dak bokal higni piero auchiel en otho chon ma tiende ni rochruok mathoth modonjo e kit Ramogi Ajwang' gikawo kata ng'ama otho i pi bigitero bigiyiki dala gikawo ng'ama odere kuma oyude i- i- i yath koliere gibiro giyike i dala magi gin gik mane kelo koyo maricho maketho nya mar oganda e ji biro rochre e dalano ji rundre arunda joma madho kong'o madho jok ma bende eh, lal woko biro lal nikech ng'acha nolal i thim bodere kuro Gi- ji- gik mang'eny sana ma sani oketho ngima mar dhano Erokamano nyakwata.
Nkwero moga jwang'a genu winjo kama nyakwata okelo. Mama nena dien gik muwinjo timre, dayruok be komedre e piny Luo. nikech weyo kitwa gi timbewa. Ka ng'ato nodere, ti ikia ikidho nam kata i bungu kanyo. Mago bende mi- miyo chuny ng'ama dwa dere dolre ni, ai, kata ka dhi aling're e pi, an ok an dwoka, gini idhi na ika e dho nam. Kendo ji ne ok ok ywagega, ne ne ji yanye ayanya. Ng'ama ochopo to yanye ayanya ni dwanyri nadi. Itimre ko- timo ma mak kitwa wan iwa ka. Ti ibayo boke kuome. Matiende ni ji okuno wachne. To mak mana ne en dhano nyaka tim gik moko mag ranyisi mag nyasi mag yiko dhano. Erokamano nyakwata.
Jaduong' Bolo mgogo dere dalagi. Wegog ni nitie mabe ng'iyowa samoro iye owang'. Odere dalagi. Eto koro Ramogi wacho ni eti ichako kanye.
Migogo kodere dalagi. Magi weche mwa kuonde mag Ombokande. Kane pok odhi ka tedo, pod odak dalagi ka, to wang' nochuna chuna ni mondo oike, to ok ike ei dala ka. Idhi ike oko mar dala. Bende mar ariyo, biro chuno ni kiike to bende iike mana gi chieng'no ok onindi kama idhi choke liende onge to kodere dala ka kaka ne wawacho cha kodere e gima chalo kata kaka yath kata mana kaka dero dero ne mimuko mandache lal nono bende kata chwak ok chwake odhi mana kamano moke ma ndache rum aruma kodere ei ot nikech odno to koro ok ode wer odno ne ok otieko ne ok ochopo Mm. biro chuno weg odno endo mondo omany kaka dar e od mwendu mapiyo piyo kaka nyalore mm. e kinde machuok moromo giloso kar dak gi machielo mm. mak mana chik bende makare odni kata ka gimuko to biro chunogi hmm? ndi bende gik manyoger godno bende dhi lal mana kamamendo mm. makare chal mm. kayiem nono mm. migogo modere kane En be kata mana nyinje Mm. koro ok pogi ni chomo godo ng'ato tir. Mm. Mm? Tibiro mana nwang'o kaka en bende nyinjego eko biro mana dhi make malal mana nono. eh? Weche ne cha kuma nodhi ng'ama ong'eyo onge. kit lawe moro kata sukane moro cha ok fwati manwang' malong'o a to ng'ane cha mano ka wicha nodhigo kusuko manade a e kuro kata nyinjene ok kee To Jaduong' Kamano Bolo, kane timo.
Jaduong' Bolo kama ikeloni to piny Luo ma bende nyiego ng'eny ga. Samoro kata in kaka in e wuod Kadia, igero ot mokayi na milion kata piero ariyo. To wadu moto ywaga dala kucha ni in ok ikonye ga, mi iye owang' ni bwana an in u- ot od milion piero ariyo migero to ato nyathino okalo ka dhi skul adera i odi koro kodere e odi ni odi ni muka muka e ng'ano bende jachien oidho Mm. obiro limi onyori Mm? Eh, iko ni kuong' manono ok mak ng'ato mhm, Mm? mm, to kuong' man gi tiende mm. ema dhi mamak ng'ato Mm? to gige nyikwa ramoga jwang' gik nyaka a chon nyaka nene ni kuonde mag jopiny imiyo jopiny to mag polo imiyo jopolo nitiere ma nyakwa ramoga jwang' noweyo ni mag iloso kod manyasi Mm? jolony mag manyasi nitiere mabiro loso ot ma bende odi dagi adaga kaka thuolo ma Nyasaye mine dak e piny kendi owaloni.
E- e- Erokamano wuod Kadia. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno winjo gima wuod Kadia wacho. Nyakwa Tauku Got, nitie jomoko ma be didwar ng'eyo ka ng'ato odhi odere gi nying wadgi. Na, ni, ni maya dhako. A- An adhi dere ni aneno ka sa, sa to rumo. To adwa ni dwokie nyikwa Ramogi ni ka ng'ato odere gi nying nyawadgi. Ng'ama ng'ato odere gi nyinge ni owinjore otim ang'o? E wuod Jakabila ing'eyo ni Ramogi Ajwang' nowacho maler e, ni gik moko mo- modoko ka ah, tim machalo derruok. E, kitimo ne ng'ato marach bodere gi nyingi oweni tipo marach nikech otho ka in ema oluongo nyingi e, ni in ema othoni nikech e, itimo ne richo. E, mano en gima owinjre mondo oluw kod yore mag Ramogi Ajwang' kaka inyalo hos nga- eh, eh, gima ng'ano otimo e mondo kik tipone mano odwaro ni mondo koro oke picha odhi mbele e, ma bende kata mana yik ma mare onego ibedie e, mondo obed kaka gima nyiso ni nitie werruok ma ji kware e, ng'ato ok onego tho kokuong're ne okinya ma kambo in adera mana nikech in nikech itimona mago mago ma mano oweni tipo marach matek Aya, wach mani penjo eh, jaduong' bolo mar ot moger milion apar to ng'ato odhi odere iye kata ok ng'ano odere kawacho ni ng'ane an itamra itamri chulo ni nyithinda fees to an owadu ma odu to in magi somo tigero ta ot ma ten milion na an koro adera iye odika Wuod nyakabilo wek ng'iye kata ne ng'ano owacho ne en odno hmm. oger to en to ok kony nyithindo. Hmm. Wawach ni odno en ot mobende owuok kata odhi onwang'o hmm. kata ka od owadgi to odhi odere iyo. Ot ma ng'ato odere odno ok nyal bedo ot ma wuon go koro odakie. Eh. Ma kata en kata 10 million en billion achiel. Odno onyalo weye. ka ok omuke to oweye mana ni jok mamoko kata jo kanisa nyalo kawe mondo obed mana ot Ento ok mare. odagie. ok onyal dakie nikech eh, ing'eyo ni nitie weche mamoko ma gin gin mag Ramogi Ajwang' madiera ma ka ng'ato owacho ni mago onge to mago onge no obro wuok i odno koringo matek kabisa ni ng'ato riembe to ka ji rango to ok ne ni ng'ama riembe ni en ng'a Eh, obro ringo kabisa. Aero kamano nyakwata okogol. Kwara moga jwangu winjo koro temie ka odi nod pesa wuoth na gi kifungu. Koro igoye kifuli sate. Kata mana ka wachiwo ranyisi nikech e pinje Ramoga Jwang' jo- nyikwa Ramoga Jwang' ong'eyo pinjegi kaka chalo gi kaka gidak e igi. Nitie pinje ma kata ka kwa wacho nying gweng'no mogerie sikunde. Kama ogerie skul ma en mana kama nene iwitogae jok motho Kata joma tuo nundu Eh, kata nomako. joma tuo to toche chamo Mm. kanise ema nogere kanise Eh, ka- eh, ne gigere kanise bi gigere e sikunde ma kuondego ok gin kuonde ma nene ji odhi bogere mier ji noluoro kuondego mano en ranyisi ni kama ng'ato thoye e yo moro magalagala En kama ji oluoroga. Erokamano nyakwata Okogoti. Kwaramoga Jwang' ageno ni kanyo iwinjo kendo onego imake nikech wawinjoga kiwacho ni wa- wawere manie ringruok to chunyi to wan kama achiel. Chuny nopod un go. Wuod jaduong' bolo kapok watieko.
Ot ma ng'ato odere wuod nyaka bilo. Nyikwara Mugajwang' ot ma ng'ato odere kapango. i estate tisewinjo ni ng'ane nyocha odere i od Kik idonje. didonji odno kata i- iweyo awaya odno Ngolo. kata beche yot Saa maneno kong'adowa to nitie nyikwa Ramogi Ajwang'. Waneno kaka ng'ato oneno ng'ama otho bisiemo ne ng'ato ni ne ni ma kata ang'o. Tiwacho ni ma nokiraki. Lere nyikwa Ramogi ni ma tiende ang'o to kod wach mitiekogo.
Kiraki en gino man gi thuolo mm. emok oromo ng'ato dhiye mm. ne donje kata podho ya mm. oh, wach matieko godo nyikwa ramogi piny osebiro mang'awo omiyo beduru ka udak kendo ujiworu ma gino manyalo miyo ng'ato ketho kata ngimane wabedo maonge godo to ji dak gi puonj ka ji ng'iyo kido kit oganda kaka oganda nodaga ma dhi miyo keto gai bedo e kindu ma koro gino manyalo chwanyo ng'ato ma demi odhi oketh ngimane bedo kama onge. Okinyi sama nabiro, aromo kod osiepwa ma bende konyowa e weche mag korona gi research, weche omoko matek ahinya gi Dr. Sam Ouko. okona mos ne chokruok a e gin kod jaduong' okelo jona ma jagoro architect a e riwruok mana kamano nyikwa ramo kajwang' nyakwane ariyo dira machielo Erokamano jaduong' bolo. Kwata ok ogot wach ma ditiego nyikwa Ramo Kajwang'. Eh, Nyikwa Ramo Kajwang' atieko kawacho ni weche mwawuoye mag deruok. Deruok ne nitiere kati kinde kwerewa machon to ok ne en gima timore ma ji ong'eyo ni ka- ni ng'ane bro dere kata ji dere ga pile pile ne en gima nyalo na timre dichiel kata kuom higni piero adek kendo ji wuoro sana ni to mano masira malich modonjo e gweng'wa ka ne nyaka jodongo bed piny ma jodongo tim mana misango niwach derruok derruok en kido marach kuom mano Aneno ka jaduong' Awino Kibrit oting'o bade gin kod Jeje Obara wuod Uyoma Lweya to kod Profesa Francis Odhiambo Aduol gi Profesa Mduda ka giwacho ni wach deruok ok gidwa winji piny Luo. Jaduong' John Tawa Nindo mano jaduong' Mur enie Chairman mar Mur Union and Development Association East Africa. En jaduong' ma ok ohero mondo owinj wach deruok e kind jomur. Jomur odak Alego nyaka South Nyanza, onge ga madere.
Erokamano nyakwacha ok ogot gi jaduong' bolo. Koro moga jwangino nwa twak maber e wach maderuok. Wach manyalo medo ni waluw luo kitgi gi timbegi. Winjo ka jodongo lero kama ler ahinya ni chon kane ng'ato dere, kama odere ne mi ike, ka en tiend yath to kanyo imi ike, ka en idho nam to kanyo imi ike. Wach mar ting'o ng'ama odere to udhi iki dalani ma miyi ji mijing'o. Ng'ato kodere to ike uru aika kuma odereno nyalo duoko weche mege dere chien. Ma ta chenroni iluongo ni Okinja Makambo Jaote Juogi nyaka chop wachop warom i chenro matielo.